In da um la ti ka tangka lu lo zongah bil cu ra tho zo la bil kha belte kha cu ka rian ka piu ruangah bil kha piu ve hlei lo mu ka thil rum tik an kha pen tu ni khan an nam thi kha tik ah cun zei kha kan ni kan hnek ve ti Pathian nong lo ah kan ni kho Pathian ah kan in hem ni hi bantuk te zei ma chan te te kan i ton ni hi khoi tu thalo te kan si zei man nun hu an nan bei tong ngai ko la a phan tharmi zong in nan kan zoh khen nan van kan zoh khen kan bei dong lai nan bei dong ko la asinain Pathian nih cun a kan umpi a kan umpi caah hi bantuk tete hi zarhkhat chung vialte harnak kan van tong hi ti kan i ti te khin tuk tin kan i thleng than lengmang mu khi hrim hrim hi kan i thei lo chung te hin state kha tampi release kan rak tuah kan tuah lengmang kan rak i thei kan, kan, kan i thei theng lonak kan, kan thei lo chung te khin kan rak tuh peng atu ahhin pumhnak hi nei bak hlah si law pumhnak nei hmanh hlah si pakhat cio ah inn khat ah va kal i a tu zan cu pha hnih pha thun te ti ṭhisan hla te i sake khati khan um lengmang si law tonpal luk lak ahcun buainak nih tampi kan tlun lai ka buainak nih khan fak mi kan tlun lah pakhat le pakhat i siknak a chuak lai Cucun bankruptcy tampi piahmi kan um lai maw kha ti khan hmun kha zong an um ṭi kho nawn lo kha ti kan buainak le fakpi a kan hun peng ding a si. Kha bantuk te kha zeicah dah kha bantuk um lo tein kan um ti cu hi bantukin tlamtling lo ngai hman si lo ṭha tein kan i pumh kan i bei khawh caah a si mu pumhnak zei kan teihmi hna hi a ṭhat himnak a si. Cu cu caah cun hika ram kan phan tikah hin ahopaoh nih a phan tharmi zong in homan tam ding mi kan um homan hi hong kan zoh hna u hi khrihfabu zong hi cu ve bantukin joseph hi joseph kha kha egypt ram ah tang mu egypt ram ah khan khati um tikah khan egypt ram mang ta mathun tikah kanan ram na khan apa le ve awuna vialte kha zeitin sa si ti cun kanan ram ei ding um lo tikah khan egypt ram ah pu phiar ding an ra mu le an ani kha cu unau hleikhat a simi a unau hleihnih a simi khan annih Izipt ram a caan tikah a dang hleikhat zong kha donghnak ah pa tiang khan Izipt ram ah Josef thawng khan an um dih. Khakha Izipt ram i Israel mi pawl an rak um thawknak si. Le kha tikah khan Josef kha kum za le kum kul hrawng a si khan a thi mu. Kha a thih hnu tikah khan an nih Izipt ram ah khan tikhan an um dih i an Pathian nih thluachuahnak a pek hna. Fa zong fa fapa tampi a ule nau pawl nih khan an hrin. Pathian nih thluachuahnak pek dingah Israel mi kha an ṭhangcho taktak tikah khan kha Izipt ram i ummi pawl nih khan an hmu kho ti hna lo. A donghnak ah cun kha nan van theih bantuk Israel ram pawl kha Faro kha Josef a hung thih tikah khan Josef kong pakhat a thei lotu hna kha bawi ah khan an rak chuak kha tikah khan Israel mi pawl he ti an van hremnak kha ti khan nan theih bantuk khan Israel Israel pawl kha Izipt ram ah khan an tah Izipt ram khan khahtu Israel le muka nan ram le panhnak ding kong tuanbia vialte kha a rak i thawknak si cuka cun khaka i Joseph nih khan biatak tein a rak tuar tikah a ule nau pawl a rak thuptu bak hna a hmuh tik hna khan zeitlung in thalung fakin a rak ti khata khan Joseph nih khan a cung i a rak sual tak thah a rak tim tu bak mi hna kha a hmuh tik hna khan a nan mah nan Hika i kan van rel cang bantuk khan hika i dangdak ka zuar i thahning rak ka tim dah zeihmanh i phuhrum hlah u zeihmanh thiam lo nin um hlah u ṭih zong ṭih hlah u hika i a rak ka kaltertu taktak khi nanmah kha don se lo Pathian tu nih khan nanmah hmang khan khati khan hika ram khan dingin a rak kan kaltertu si zei na kan tuahmi paoh zei a rak cangmi paoh hi pathian nih khua a rak khan dihmi a si ko e ti khan a u le nau pawl vialte zong an sualnak vialte kha an an sual lai pati khan Joseph nih khan rak hrem duh hna se law ei cikcek te na rak tong hna ngal Egypt ram ah khan mu sinan je Joseph nih khan khan bantuk khan lei khan hremnak lei si lo khan an sualnak lei vialte a cung i thah ding tiang i a thah tiang an rak khuakhan i an la zuar le an rak zuarmi kha bol vialte an sualnak zong a ngaihthiam hna dih hnu ah kha bantuk khan a unau vialte zong cu a hmun ah a sinah a khom dih hna i tikhan a cawmken ve bantuk hna kan kannih zong nih hin pakhat le pakhat hi sualnak kan neihmi le thil ṭhalo kan tuahmi le kan i sik kan i veihnak zong hi i ngaithiam hna sih. kan thinlung ah i cinken pen loin pakhat le pakhat tiin kan i chawmdawl hna lai i miṭhawng lo tete hohman hi quality nei lomi tete kan si tikah hin pakhat le pakhat hi kan ṭan cio ha au rian man se lo ma Khrihfabu hi atu zoh sen bantuk hi i New Jersey khua chungah mu Khrihfa i Pathian caah rianṭuan ding i hiti lam a kaltu sawsawh a si. Cucaah cun hi kan Khrihfabu hi Pathian caah le a ram kau chinchin nak ding ah hmai i kan nor khawh chinchin nak ding in kan zapi nih cu kan len cang au kan i rel silo au kan i rel hna si kan zate ka pakhat le pakhat tang ti cer hna si ti mi kha Pathian nih ka van i sawm duhmi hna si tampi kai lo in Pathian kho tawk mi cung ah Pathian nih a kan